Roeddem yn deulu agos ac yn falch o'n plant. Mae'n mab yn gweithio dramor yn y swyddfa dramor, a'n merch yn feddyg. Priododd hi â meddyg arall, dyn golygus, charismatic, yn byw mewn tŷ hyfryd pum milltir i ffwrdd, ac mae ganddyn nhw efeilliaid. Pan gafodd yr efeilliaid eu geni, roedden ni wrth ein bodd ac yn ymweld â nhw yn aml. Yna, dechreuodd pethau fynd o chwith. Aeth fy merch yn ôl i weithio, aeth yr efeilliaid i'r feithrinfa, ac roedd llai o gysylltiad. Nid, doedd dim diffyg ceisio, Byddem yn ffonio ac yn anfon negesau, ond dim ateb. A phan fyddwn yn cael ateb, roedd 'na bob amser esgusodion. Rhy brysur, merched yn yr ysgol, merched yn y gwely, merched yn mynd i wahanol glybiau a phartïon ar y penwythnos. Wedodd y ferch wrthai am beidio â ffonio gyda'r nos, gan fod y merched yn y gwely. er fy mod i eisiau siarad â hi hefyd. Roedd penblwyddi ac amser Nadolig yn anodd. Dywedwyd wrthym am anfon cardiau ac arian ar gyfer eu penblwydd ac ni chawsom ymweliadau â ni ar ein penblwyddi erioed. Roedd yn anodd pan ddangosodd ein ffrindiau luniau i ni o'n hwyrion a'u hwyresau a'n dial ni a'u llwyddiannau. Roedden ni'n cael mynd unwaith y flwyddyn am de Nadolig, ond roedd rhaid gadael ar ôl dwy awr oherwydd amser gwely. Roedd bob amser yn ddymunol iawn, ond ddim yn amddenol. Roedd y merch bob amser yn edrych dan straen, ac roedd y plant yn oddefol iawn. Un Nadolig, cafodd fy mab yng nghyfraith ei alw i argyfwng yn yr ysbyty, ac fe arhoson ni ychydig yn hirach na ddylwn ni, yn chwarae gêm fwrdd. Oriau cynnar, Gŵyl San Steffan, cawsom alwad gan yr ysbyty yn gofyn i ni fynychu yno. Wnaethon ni ddim adnabod un merch. Roedd hi wedi cael ei churo mor ddrwg am adael i ni aros yn rhy hir yn y tŷ. Roedd yr heddlu a'r ambiwlans wedi'u galw, a'r plant wedi'u cymryd i ofal gan y fyddai mab yng nghyfraith yn caniatáu i ni ofalu amdanyn nhw. Dysgon ni ei bod hi wedi cael ei rheoli'n orfodol ganddo, a bob tro y bydden ni'n ffonio, byddai'n colli ei dymer ac yn ei cham-drin yn gorfforol. Mae'n sefyllfa anodd. Mae'r briodas drosodd. Ac mae ferch erbyn hyn yn brwydro am gynhaliaeth y plant, a 'da ni yn hiraethu am ddal i fyny ar y blynyddoedd a gollwyd gyda'n hwyresau. Edrych a wyf ar ffordd a fydd yn loes i mi, ac arwain fi yn y ffordd dragwyddol. Tybed beth oedd yn mynd trwy feddyliau Ann a David pan roedd eu merch yn amharod i adael iddyn nhw ddod draw i weld eu hwyresau? Ar y cychwyn, eu hymateb cyntaf oedd cydymdeimlad, yn meddwl bod eu merch yn brysur iawn ac yn poeni eu bod yn gweithio'n rhy galed. Ond wedyn, dechreuon nhw bryderu wrth iddyn nhw gael un esgus ar ôl y llall, a dechreuon nhw feddwl mai nhw oedd wedi gwneud rhywbeth o'i le, neu'n meddwl efallai doedden nhw'n cael ei ystyried fel dylanwad da ar eu hwyresau. A feddylion nhw gwbl am reolaeth trwy orfodaeth? Yna, ar ôl y digwyddiadau ofnadwy ar nos Nadolig, a oedd euogrwydd yn ei llethu am beidio synhwyro beth oedd yn digwydd? Dywedodd Ann a David eu bod yn teimlo'n drist pan roedd ffrindiau yn rhannu lluniau o'u hwyrion. Fel ffrindiau, fe ddylen ni ddod o hyd i ffyrdd i helpu pobl yn y fath amgylchiadau. yn barod i wrando, yn atal ein barn, yn gwrthod y temtasiwn i gario clecs. Rhannu cariad Duw â neiniau a theidiau sy'n wynebu poen ymwahanu. Arglwydd yr Oesau. Gweddïwn dros neiniau a theidiau sy'n ysu treulio mwy o amser gyda'u hwyrion annwyl, yn enwedig y rhai sy'n cael eu rhwystro rhag gwneud felly oherwydd camdriniaeth a reolaeth rieni. Boed i ni fod yn gefn iddynt ddod o hyd i oleuni dy bresenoldeb di. Amen.